40 градус салкын булса да, мәктәпкә барып укуы күңеллерәк диделәр. Бу бит, бу бит минем балам. Кем белде бит инде аларны, менә син министр, син менә. Эй, министр, килә монда. Секси булып күрсәтә. Син шундый таза идең бит элек. Түгәрәк идем. Әтәч, бу кара нинди секси? Юк, мин аны җүләр дип уйлаячак.
гүзәл гүзәл туктап гүзәл гүзәл син күрә алмыйсың син сизәсеңме күрәсеңме нәрсә үзгәрешләр яңа не алдың что ли аннан тыш кофта алдың юк юк аннан тыш яңасын яңаны алдың да юк аннан тыш әйе әйе яңа яңа әйе юк син һаман шундый ук джинсы алдың джинс джинс яңа әйе джинс яңа ә син күрәсеңме нинди мин ике меңдә егерме өченче елга нинди

Секси булып кердем. Минем юктыкта минем секси булып кайдасы ул? Ал, белмим.
Әйдә, ассаламу алейкум, киттек әйдә. Шулай сәламәт көе сезне менә шулай сәламләвебезгә үзебез чынлап та бик шатбыз. Сез дә безне бик көтеп сагынып алгансыздыр дип ышанып калыйк әле. Син әллә нинди бармакларыңны күрсәтеп утырма әле, зинһар өчен. Мин әйтәм, мин секси булып битем кыланам. Мин болай күрсәтәм, син сөйләгәндә мин.

Бүгеннән бит инде мәктәпләрдә һәм башка уку йортларында да укулар башланды. Ләкин кышкы зәмхарир салкыннар дип әйтик инде, әйме? Бу планнарга да үз үзгәрешләрен кертте һәм Мәгариф һәм фән министрлыгы кышкы каникулларны тагын ике көнгә озайту карарын кабул иткән икән. Ике генә көнгәме?
Ике генә көнгә икән шул. Чөнки Ә, йөз салкыннар тиздән бетә бит инде. Әйе, ләкин моның, беләсеңме, бер бик күңелсез ягы да бар икән. Ниндирәк? Чөнки бу ике көнне язгы каникуллар дан алачаклар. Импортозамещение. Үзенчә үзенә. Менә беләсеңме, бик күп бик күп балаларның бүген мәктәпкә баруын беләм мин. Шуңа күрә, шуңа күрә. обидно дип әйтәсе килә аның анысының рәсем нәрсәсе кызык э, балалар мәктәп балалары мәктәпкә бармый э, балалар бакчасына йөрүче балалар бара әйе менә анысы бигрәк тә шаккаттыра әйме парадокс парадоксаль ә, ә, тагын беләсеңме мин шундый бер кызыклы фикер дип әйтикме соң инде әй менә шундый фикергә килдем безнең бит инде менә бу пандемия чорында бик күп э, кешеләр Э, эшләрен дә теге дистанцион рәвештә башкарды бит инде әйме нәрсә дип атыйлар әле аны дистанцион бит әйе дистанцион уку дип әйтик инде әйме мәктәптә дә вузларда да дистанцион укуга күчтеләр һәм менә мәктәп укучыларына шундый сорау биргәч менә сез дистанцион укыр идегезме менә шушы салкын көннәрдә дип яисә мәктәпкә барыр идегезме дип 40 градус салкын булса да, мәктәпкә барып укуы күңеллерәк диделәр. Менә балалар бер дә балалар өнәми, әйе, балалар бер дә өнәми дистанцион укуны. Юк инде, юк инде, әлбәттә өнәми инде. Ә менә мин шуны хәтерлим, әле мин үзем мәктәптә укыганда, теге, ой, салкыннар җитте, мәктәпкә бармыйсыз дип әйтәләр иде дә. Әйме, без эй Аллага шөкер дип сөенә идек тә, портфельләрне бер почмакка ташлап, җылырак киенеп, урамга чыга идек уйнарга. Менә. Өстәвенә тагын не, әгәр дә инде мәктәп ашханәсендә дежур торасың икән, әйме? Андый ниләр булдымы? Булды, булды. Мин икешәр тапкыр дежур тора торыйм. Җенем сими иде шул дежур турында. Ә мин киресенчә. Лучше мин бер контроль эш яза идем математикадан, ләкин ашханәдә дежур тору фугала. Мин шул Җенем сими иде. Мин ашханәдә эшли торыйм.
Анда 2-3 сәгать эшлисең дә йога кайтып китәсең, аңлыйсыңмы? 6 сәгать тормыйсың инде һәрхәлдә. Булсын, мин яратмый идем.
Ну, син ул мин түгел бит.
Синең Роберт элеккеге фотоларыңны хәзер менә шушында кечкенә генә иттереп куйсак, әйме, синең чынлап та көннәр буе аш эшләвенә ышаныр иде халык. Аннасы монысы каян чыгып әйтәсең аны? Син шундый таза идең бит элек. Түгәрәк идем.

Тагын шундый бәхеткә ирештек, әйме, Тимурның, а, бу бит инде теге русча әйтсәк, повышение дип атала, әйме, Әлбәттә. аның карьера баскычы буйлап өскә Әйе. үрмәләвенә без кабат шаһит булдык һәм аның өчен чын Куанабыз. күңелдән, ихластан куанабыз һәм аны котлыйбыз. Минем аның турында нәрсәләр әйтәсем килә, бу бит, бу бит минем балам! А. Бара ничек яңгырый? Синең сәлкешеңме?
Сәлкеш бит әйе. 2005 елда мин аның әйдаманы булдым. Алар Нурбәк белән бергә бергә бергә бер төркемдә булдылар. Ә мин аларның имеш әйдама, имеш түгел инде. Әйдаманы булдым. И балалар, кем белде бит аны Нурбәкнең алтын маска алачагын, Тимурның министр булачагын. Менә утырып тордылар икесе бергә миңа карап. Кем белде бит инде аларның менә син министр, син менә биюче буласың. Кем Әй, бер кочаклыйм әле, бер кочакладым да шулай. Ә мин, э, дөресен генә әйткәндә, ихластан тәбрик итәм э, Тимур э, Җәүдәт улын Сөләймановны. Нурбәктә э, Шушы котлар, котлауларга кушыла. Котлар, әйе, ул әлеге вакытта, ялгышмасам, Швейцариядә. мастер класс бирә күрәсең күрәсең ничек шулай килеп чыкты күпме талантлы яшьләрне беләбез без ә тимур тимур менә э, президент ярдәмчесе булып китте име әлхамдулиллах ә э, нурбәк менә швейцариягә китте һәм беләсеңме чын күңелдән алар өчен шатлану әйе минемчә ул Менә чынлап та зур шундый шатлык ул, әйме? Син бу кешеләр белән яшьтәшләр дип атап була бер-беребезне, әйме? Әлбәттә, әлбәттә. Без аларны беләбез. Без алар белән шул хәтлек аралашып йөргән, бер-беребез белән теге исәнмесез дип кенә түгел, ә чынлап та менә хәлләрең ничек дип бергә утырып сөйләшкән кешеләр бит ул. Шуңа күрә сезнең менә шундый уңышларыгызны күрү чынлап та бик-бик сөендерә. Мин аңа хәтта менә ялгышмасам, шул 2005 елларда Тимурга шулай дигән булды да. Эй, министр, килә монда!
Димәк, Роберт, безнең шундый бер кызыклы мәгълүматка тап булдым мин бер көнне. Әйме, шундый бер график урнаштырганнар социаль челтәрләрдә. Нәрсә дигән? Татарстанда 10 ел эчендә халык саны Татарстан районнарында халык саны ничек үзгәргән икән дигән график. Менә Мин чынлап та чын күңелемнән кызыксынып кереп киттем шушы мәгълүматкә һәм сезгә дә шул э, мәгълүматны җиткерәсем килә. Димәк, моны син дә күргәнсеңдер, Роберт Күрдем, аның белән бөтен интернет булган инде. Әйе, әйе.
Күп кенә районнарда безнең чынлап та халык саны кимүен күрсәтә бу э, таблица дигән. Кайбер районнарда.
Кайбер, әйе.
Ләкин менә, мәсәлән, э, безнең э, эре шәһәрләрдә, аларга безнең Казан керә, әлбәттә, Алабуга, әйме, Әлмәт. Чаллы. Чаллы, аларда Һәм Түбән халык Кама. саны артуы күзәтелә. Ә менә башка районнарда э, барыбер кимү бар. Әйтик, менә кайсы районда именно күбрәк иң- Мисал өчен, иң күп кимү Кимү. э, ул безнең Аксубай районында, анда хәтта 20 процентка кадәр җитә Ой. э, халык саны кимүе. Һәм- Шулай ук Спас районында 10 процентка кимегән, Буа районында 11 процент ярым кимегән. Даражан Чүпрәле районында әйме бу инде безнең 18 проценттан артыкка кимегән Тәтеш, Кайбыч, Балык бистәсе, Теләче, Мамадыш, Зәй, Сарман һәм хәтта Актаныш белән Мөслимнеке дә кимегән дигән. Әйе, анда да халык саны кими икән. Беләсеңме, мин ничектер моның белән әз генә генә бик килешеп тә бетмиме шунда, әйме? Чөнки безнең бит хәзер район үзәкләрендә дә яшьләр өчен күп кенә мөмкинлекләр тудыра, яшь гаиләләр өчен нинди матур Мөхит тудыралар, әйе, әйе.
Салына, әйе. Алдыйк әле без шул ук Арча районнарын, әйме, Биектау районнарын. Анда Но болар монда Казанга якынрак булгач, анда кеше саны киресенчә күбәйде бит. Әйе, анда чынлап та, чөнки безнең инде теге Казанга йөреп эшләү бигүк Авыр түгел дип, Әйе, әйме, инде, машиналы әйе. халык менә шул якын-тирә районнарга күченү ягын карыйлар. Ләкин а, авыл җирләрендә халык санының кимүе бераз борчылдыра, әйме? Әлбәттә. Нәрсә генә дисәң дә, татар халкы өчен авыл җире, авылга кайту үзе бер ниндидер шундый романтика белән бәйле. Хозурлык, Килешәсеңме? тынычлык, тынычлык, әйе, рәхәт. Хәтта син дә бит менә Ул- а- арып эшләп аргач, Мин бер-ике көнгә гүзәл авылга кайтып киләм, яме дип әйтәсең җәй көннәрендә. Юк, шулай, чыннан да, бары тик ял итәр өчен генә дип генә, йоклар өчен генә. Анда аның һавасы башка, анда тыныч, анда ничектер менә башкача. Юк, чыннан да шулай. Мин хәзер авылны искә төшергәч, Әлбәттә, инде моңсу булып китте.
Әби бабалары күп еллар элек вафат булган кешеләр өчен авылның тәме әз генә генә бераз Теге кимегәндер дип әйтикме соң инде. Халык саны кимегән инде. Халык әйе, ләкин менә барыбер авыл авылга кайту ул менә минем үземнең дә бала чактан ук шундый күңелдә бик матур хәтирә булып сакланып тора әле дә. Бу безнең чор кешеләренә эләккәндер инде андый әйберләр, әйме? Ә менә мәсәлән менә хәзер, хәзерге заман балалары Алар өчен авыл бар ни, юк ни. Әти-әниләре күптән Казанга күченеп э, яшәүчеләр өчен, әлбәттә инде, әйе, ул авылга кайту ниндидер бер экзотикага тиңәй бер. Ә менә безнең өчен ул, эх, кайтасың анда, ялтырап торган галушларны өстерәп җөгереп чыгып китәсең ул басуга. Нәрсә эшләгәнбездер инде без анда? Чәчәк җыеп. Анда сиңа Таиланда да булды, анда сиңа Анапасы да, анда сиңа Бразилия... Бакчага кереп китәсең, кура җиләге җыерга. Ул арада синең кулыңнан, аркаңнан, аягыңнан бал кортлары чагып чыгара. Күңелле иде, кыскасы. Һәм, дуслар, әйе, күбебез дә бит инде безнең хәзер эшкә чыкты. Шулай да, әгәр дә сез әлегә кадәр менә үзегездә яңа ел каникулларыннан соң ниндидер менә күңелсезләнү сизәсез икән, авырлык сизәсез икән, эшкә тотына алмыйсыз икән, моны да бик э, җиңел һәм дөрес итеп чынлап та ерып чыгарга була. Әйе. Һәм сезгә ярдәмгә безнең психолог белән төшерелгән әңгәмәбез киләчәк. Моны карагыз, психолог киңәшләрен тыңлап, аларны да үз тормышыгызда куллана аласыз. Әйе. Рәхәтләнеп.
Кирәк булса инде. Кирәк булмаса кулланмагыз. Ә без шушы яңалык белән э, тапшыруыбызны төгәллик һәм киләсе атнада да кабат сезнең белән очрашуны сагынып көтеп торырбыз. Ә, Менә 23 елның яңалыклары әлегә шундый ни шәп кебек әйме? Нормаль кебегрәк килеп чыкты әйме? Шулай дип әйтик.
Шундый булсын иде алар. Куркыныч булмас яни негатив булмас яни. Ә дөресен генә әйткәндә, яңалыкларның төрлесе булгандыр инде, әйме, ләкин без шушы беренче тапшыруыбызда фәкать матур яңалыкларны гына туплап, ел дәвамында сезгә бары тик күңелле һәм позитив хәбәрләр генә ирештерергә насыйп булсын иде дигән теләк белән шулай эшләргә булдык. Әйе. Не, аның безнең э, калган еллары да шундый иде, әйме? Менә хәзер монысы да шундый, әйме? Алга таба да шундый булачак әле, әйме? Ярый, дуслар, шушының белән сезнең белән саубуллашабыз. Гүзәл.
Яңа очрашуларга кадәр. Гүзәл, ашыктың, ашыктың. Ник? Ә?